Sinjuri nsellmilkom nilqgħukom għal edizzjoni oħra tal-programm Tea Room. Grazzi ħafna talli għażiltu illi ssegwu dan il-programm illum fil-kumpanija tiegħi u ta' diversi mistednin, illum taħt id-direzzjoni ta' Victor Abela, l-crew kollu, Erica Gauci, il-producer tal-programm. Għandna wkoll apparti l-mistednin il-logħob magħkom it-telespettaturi, però ser nibdew nitkellmu maċ-Chief Coach Mateusz Grasso. Mateos kif inti? Tajjeb ta.
Festi tajbin?
Tajjeb ħafna.
Kilt?
Mal-familja.
Nicole dejjem. Skont x'tiekol. Għamilt għamilt gym, għamilt kollox. Dak huwa parti mir-rutina. Aħjar aħjar aħjar minni mela. Mela aħjar ma nsaqsikx.
Le le le le m'għandekx għalfejn. Understood. Nsaqsik hux ok imma. Le ok ok. Dak l-importanti.
S'issa ok.
Mela. Se nitkellmu llum kif wieħed jibni. Il-kunfidenza, u kemm importanti l-kunfidenza. Ekku, u taż-żmien tas-sena tkun test tajjeb tal-kunfidenza, mhux sempliċiment biss minħabba l-fatt li forsi jkun hawn minna jħarsu fil-mera u jgħidu illaħwina kif tqawwejt, jew illaħwina rajt ir-ritratti tiegħi tal-Milied li għadda, tal-2017, u rajtni fl-2018 u għedt il-Madoffi kemm kbirt. Tajjeb, fejn hemmhekk il-kunfidenza bdiet tgħid ara naqra jiena mhux kapaċi nikkontrolla lili nnifsi, ara naqra jiena kemm tqawwejt, kemm qed narani kerha, kemm qed narani ħoxna forsi. Però hemm tip ta' kunfidenza oħra. Hekk hu, ġifieri mhux xuna biss, għax jien kont se ngħidlek mela fuq xuna u tqawwejt li m'intix tikol tajjeb biss il-kunfidenza hija ħafna iżjed. Hija kumplessa mmens u fil-fatt bħalissa, għalhekk qed ngħid li anke jkun test tajjeb għal din il-ħaġa Louise, Irrid hawn ħafna nies illi jgħidulek isma' jiena għandi bżonn u ħa nagħmel xi ħaġa. Però jħallu ġurnata tgħaddi, tnejn, tlieta. Jibqgħu jittratenu.
U sabu, Louis, illi meta aħna litteralment nitnellħu, jekk nistgħu ngħidu hekk, bina nfusna, li ħa jiġri huwa li dak iħalli impatt fuq il-kunfidenza fina nfusna. Jiġifieri, daqisek għandek tifel tgħidlu, isma' sabiħ, Għada, jekk il-Bambin irid, nieħdok il-bandli. U mbagħad, u filgħodu jgħidlu m'għandekx, m'għandix aptit Mark illum issa mmorru għada. Jiġi l-għada u terġa' ma tiħdux, dal-kunfidenza fik, tiegħu, ħa tkun żero, dan ma jafdakx. L-istess aħna magħna nfusna. Jekk jiena ħa noqgħod ngħid, eħe għada nibda, u nerġa' ma nibdiex, ma nibdiex, ma nibdiex, il-kunfidenza fija nnifsi ħa tmajna. Allura mbagħad, bilfors ta' ħa nsibuha diffiċli li dak li jkun jafda lil xi ħadd ieħor, lanqas biss tafda lilek innifsek. Għax inti taf li ma żżommx kelmtek u tgħidli di fiex jidħol. X'għandu x'jaqsam anka mal-ewwel tas-sena. Ħaġa iġġib il-oħra. Kollox jibda mill-moħħ Louise, min jaf kemm-il darba qalughielek anka mistednin hawnhekk. Ohh. Biżi' biżi' drabi. Issa jekk inti qed tħossok taċċajt miegħek innifsek, bla ma trid anka ħa tħossok taċċajt f'setturi oħra tal-ħajja. Għax tgħid jiena ma kontx kapaċi nżomm kelmti. Mela mhux kapaċi li per eżempju ngħin lit-tfal iżommu kelmithom. Hu mhux kapaċi hekk, hu mhux kapaċi hekk, so on and so forth. Min-naħa l-oħra, għax mhux qiegħed hawn biex noqogħdu nsemmu n-negattiv biss, min-naħa l-oħra sabu, Louise, illi ħa tgħin ħafna lill-kunfidenza tiegħek. Jekk inti tgħid isma', jiena filgħodu ħa nagħmel hekk, hekk u hekk per eżempju. U jekk mal-ewwel ħaġa inti flok ma toqgħod ittektek bil-mobile u jgħaddi l-ħin u ċ-ċans li tagħmel l-affarijiet jitlaq, jekk int tibda tgħid isma' ħa nibda nenfasizza, ħa nibda niffoka fuq dik l-ewwel ħaġa. Jien naf, per eżempju, jiena rrid l-ewwel ħaġa filgħodu nqum insajjar l-ikel għall-bqija tal-ġurnata. Jekk jiena qomt minn hemm, mort il-fridge, ħriġt l-affarijiet u bdejt nipprepara, moħħi diġà qed iħoss li qed jagħmel li programmajtu, li ppjanajtlu illi jagħmel. U dik ħa tgħollilek ħafna l-kunfidenza. Tibda litteralment. Li ħsibt wasalt għalih. Ekku, qisek għandek to-do list. Tibda timmarka minnha u kull waħda qisha ħadtik dik l-enerġija biex tagħmel the next. Ma nafx għax ġratlek, għax jien ġratli miljun darba Louise. Illi jekk tibda ġurnata qisek top. M'għandix aptit nagħmel xejn. Tibqa' ma tagħmel xejn.
Imma jekk tqum minn dak it-tip tgħid bdejt bl-ewwel ħaġa. Kull waħda li tagħmel qisha tibda ttik dik il-grinta tgħid laqqas għandi hawn ftit nieqaf għax tant qbadt ritmu, tant kważi qed nieħu pjaċir nagħmel l-affarijiet illi mbagħad tibqa' tagħmilhom. U ġisimna ta' kuljum nistgħu ngħadduh minn dal-proċess, għażla tagħna. Ġieli ħa tqum bin-nervi, ġieli ħa tqum m'għandekx aptit, però jekk inti tibda tagħmel l-affarijiet li taf li għandek bżonn tagħmel, ħa tibni l-kunfidenza fik innifsek u dik il-kunfidenza ġurnata wara l-oħra, Ħa tgħinek tasal għar-riżultati tiegħek. Inti qed issemmi ġisimna pero naħseb illi dan kollu jibda mill-moħħ, le? Bla dubju ta' xejn u fil-fatt hawn min jgħidlek eżempju dak jaħseb qalbu flok moħħu. Fil-verità kollox fil-moħħ qiegħed, jiġifieri l-qalb as such m'għandhiex emozzjonijiet. Il-moħħ imexxiha. U kollox huwa fil-moħħ u jiġifieri anke l-emozzjonijiet, il-ħsibijiet qishom kollha għandhom parti f'moħħna. Tajjeb, issa, da kif jillinkja anke mal-fitness tagħna, Louise? Jillinkja ħafna. Għax jiena il-kunfidenza tiegħi mhijiex sempliċement, kif tkellimna l-ewwel, fid-dehra. Imma qisu meta bniedem ikun kunfidenti, il-posture tiegħu tkun aħjar, kif anke jġib ruħu ma' nies oħra jkun aħjar, forsi s-sens ta' pożittività, qisu kollox iġib ħaġa wara l-oħra. Katina. Mela forsi tista' tinstema' banali li jiena filgħodu ppjanajt li nqum insajjar li kelma m'għamilthiex. Però fil-verità għax ma nagħmilhiex, eħe. Ħa taffettwa li kif ħa nħossni. U għaliex ma nagħmilhiex allura? Jekk jien qomt filgħodu, mhux qed ngħidu għar-riżoluzzjoni tal-ewwel ta' Jannar, ejja ngħidu qomt ġurnata u għedt jiena mil-lum se nibda nieħu cereal filgħodu nikkontrolla kif ħa niekol u ma nagħmilhiex. Ekku. Għaliex?
Ikun hemm diversi.
Ġieli normalment dik li jgħidulha bl-Ingliż complacency, illi inti u issa nibda għada x'illum m'għandix aptit, dik kbira. Li noqogħdu nimxu bla aptit. Litteralment tispiċċa oġġett li għandek tagħmlu kważi ma tagħmlu qatt. Għax da kemm-il darba jkollna btit immorru għax-xogħol. Kieku kull meta m'għandekx aptit tmur għax-xogħol ma tmurx, nista' nażżarda ngħidlek, tmur darbtejn f'sena. Għax forsi sa ma tasal u tingrana, il-kelma, l-istess. Hemm min jgħidli, għidli x'ħa nagħmel biex vera jkolli aptit nagħmel l-exercise. Ngħidlu hi titħaqqx bija, jiena stess, ġieli, mhux darba jew tnejn, sa ma nasal ma jkollix aptit. Imma meta tibda l-exercise għandek il-vantaġġi imbagħad lu illi hu ħa jagħtik dak li jgħidulu endorphins, il-feel good hormones. Ħa taqbad tħossok tajjeb. Mela qisek bla ma trid tkompli tagħmlu. Tajjeb, forsi x-xogħol tgħidli xi nħossni tajjeb fuq ix-xogħol niltaqa' ma' dak il-kollega tgħix kif iqabbiżhom. Allura x'nagħmel? Hawn erba' wara ruħi u tqared niċċajta. Xelulek il-heater illum, ja ħasra. Alla ħares ma jkunux huma. Kemm jieħdu ħsiebek.
Ma niġix hawn. U damu jinnavigaw, ta' ġifieri għandek tfaħħarhom. Għax qed inħoss, for a change qed inħoss naqra bard fejn soltu nġenninhom qed inħoss is-sħana, illum qed inħoss il-bard. Illum qed tħoss il-frisk. Issa, again, pereżempju, biss fuq suġġett li totalment m'għandux x'jaqsam miegħi, ix-xogħol. Imma relatat ħafna anke mal-health u mal-fitness. Għalfejn? Għax jekk jiena ħa niftakar għalfejn immur ix-xogħol, dak ħa jistimulani biex jien inkompli mmur. Mela jiena mmur ix-xogħol mhux għax m'għandix x'nagħmel. Immur ix-xogħol għax jew nieħu gost nagħmel l-affarijiet, ħa naqbad mal-camera man, nieħu gost li pereżempju nġib lil dak li jkun jidher tajjeb fuq it-television, jew nieħu gost nitkellem mal-preżentatriċi qabel tibda. Tajjeb. Però x'inhi r-raġuni għal. Tieħdu gost tgħid? Jien naħseb iva, dejjem iddaħħalna Roma, u sew daħqa sfurzata ma nafx. Ir-raġuni. Tista' tistaqsihom.
Le, le, mhux ħareġ, mhux ħanażżarda. Ir-raġuni tista' tkun ukoll illi ovvjament inti ħajkollok lejxin għall-familja tiegħek. Mela jekk aħna niffukaw fuq għalfejn qed nagħmel li qed nagħmel, dak ħajjejni biex nibni l-kunfidenza u biex nibqa' dej. Għala? Għax jekk ma jkollonkx skop, għal kollox, għalfejn ħa tagħmlu l-oġġett? L-istess dan iż-żmien nisimgħu ħafna bir-riżoluzzjonijiet. Issa, jiena ninkwieta meta dak li jkun jgħid għandi riżoluzzjoni li ħa nibda nagħmel l-exercise. U jekk tistaqsih għalfejn, kważi kważi jew titfixkel, jgħidlek. Biex nagħmel xi ħaġa. Jew għax moda, jew għax f'Jannar kulħadd jagħmilha, biex nagħmel xi ħaġa. Però għalfejn ħa tagħmel xi ħaġa? U dak li jkun qisu jdum jaħsibha. Però kemm hu mportanti li nagħmluh dal-exercise, li ngħidu isma', jiena għalfejn ħa nagħmel li ħa nagħmel? Għalija personali imma! Għax forsi għalik Louise tgħid li jiena nixtieq hi ħalli meta nilbes dik il-qmis, tiġini tajba. Dik il-libsa mhux toqgħod titlagħli, imma toqgħodli pulita. Meta mmur il-baħar mhux dejjem nbid nifsi 'l ġewwa, imma noqgħod komda għax naf li qed nidher sew. Għalik. Għall-cameraman tista' tkun għax minkejja illi ħa nagħlaq il-ħamsin, biex ma nikxifx kemm vera għandu żmien, nixtieq li nidher ta' erbgħin. Jew inkella nixtieq li nkun eżempju għan-nepotijiet. Nixtieq illi jekk għandi bżonn indur bihom nista' ndur bihom. Jekk ħa nitla' t-taraġ, pereżempju biex ngħin il-mara tonxor, tlajt it-taraġ ma qtajtx nifsi. Kulħadd irid isib l-iskop Tiegħu, għax hemmhekk ukoll fejn tgħin biex tibni l-kunfidenza. Però mhijiex biss ta' ta' exercise, mhijiex biss li kwistjoni mmur ix-xogħol, hija kwistjoni anke kif il-mod kif tgħix, illi jien għandi l-kunfidenza, issa hawn min forsi illi wisq kunfidenza jagħna, ħalli nitfa' l-eżempju fuqi, pereżempju, jarawni hawn hemm min jinterpreta forsi mid-dar, Illi jien għax għandi speċi dan il-karattru, għandi kunfidenza sejda u għax forsi kiesħa, jew għax hekk, jiġifieri il-kunfidenza mhijiex biss biex tagħmel l-exercise. Il-kunfidenza hi li inti qed tħossok komda f'xi ħaġa li qed tagħmel, hi x'inhi. U qisu ħaġa ġġib lill-oħra, Louise, ma nafx taqbilx miegħi, jiġifieri jiena u inti, ħa nitfagħu fuqna t-tnej, illi la għandna l-kunfidenza biex niġu quddiem it-television, sinjal li għax għandna ċertu kunfidenza fina nfusna. Għax kieku inti tibża' li Malli tiftaħ ħalqek teħillek, jew tibża' li ħa tidher daqs dinja fuq it-television u daħla f'ħafna affarijiet li tisma', lanqas f'ritratt f'dak il-każ, ħafna nies ma jidhru, però aħna għandna ċertu konfidenza, issa din il-konfidenza ma tiġix biż-żmien, kif taf tajjeb inti, min jaf kemm ilek anke f'dan il-qasam, taf illi għall-bidu tibda tistħi u biż-żmien. U li bħala esperjenza u bħala età qed ngħidla. Għax jiena fl-ibdejt żgħira. Mill qaluli. Għax qed innanna żgur. Nista' mm. nselli għalija la Nselmuna minn hawn.
Kiex xift fil-borok.
Insomma. Ehm, Ġifieri, il-konfidenza tiġi wkoll bil-prattika. Mela jekk jien oġġett ma nafx nagħmlu, ħanerġa' nitfaħħa fuqi, jiena ma nafx jekk għandi l-karozza waqfet li nara x'għandha. Imma jekk pereżempju jien naf għandi xi tiġi minni mekkanik jgħid li matta juża l-boħra mill-hekk hekk u hekk. Qabli bil-kunfidenza, ipra, imbagħad nipprova nagħmilha hekk, hekk, hekk u hekk. Għax jien konvint li nasal nista' nagħmilha. Eżatt, jew għax pruvajtha, jew għax imbagħad komplejt nagħmilha. L-exercise l-istess. Qabli għall-bidu tgħid ix mistħija, kulħadd iħares lejja jekk nidħol f'dak il-grupp, ii għax jien l-ewwel darba. Tmur darba, darbtejn, tlieta. Ma tqisu xejn mhu xejn. Imbagħad il-ġodda ġew warajk u inti m'għamiltilhomx dak li bżajt li ħa jagħmlu lilek. Tajjeb, jiġifieri l-kunfidenza tiġi wkoll meta inti tagħmel ir-repetitions, meta tibqa' tirrepeti l-affarijiet li għandek tagħmel. Imma, issa, id-dunkwe qiegħda hawnhekk ukoll, Louise. Illi inti, diment illi qiegħda fil-ħajja pubblika, ħa tiġi ġġudikata. Dan min jaf kemm hawn min jgħidha x'jagħmel qabel ma jibda l-programm daqs kemm iredden. Min jaf griżmeħ kif jisluħhom wara. In-nies ħa jaħsbu li jridu wkoll. U hija parti mill-kunfidenza wkoll illi minn waħda tidħol u mill-oħra toħroġ. Tajjeb. Allura, again, anke l-exercise sabu li jgħinek biex jagħtik ċertu self-esteem. Ċertu inti, x'taqbad tgħid, qisu power. Illi tkun temmen fik innifsek, illi jiġri x'jiġri fil-ħajja tkompli għaddej. Imma l-fatt illi inti ma tagħtix kas min jiġġudikatik jew min jikkummenta fuqek, ifisser li m'għandekx kunfidenza? Anzi, għandek kunfidenza kbira illi jgħidu x'jgħidu, inti tibqa' għaddej. Da pereżempju nitkellmu fuq nies tal-politka, Alla ħares mal-ewwel ħaġa li jisimgħu jew li jgħidulhom. jiefqu għax kieku laqqas jagħmlu jumejn, tajjeb? Jiġifieri, again, dik hija kunfidenza wkoll, illi inti forsi tisma' dak li jkun x'qallek, tevalwa naqra jekk hux xi ħaġa li ħa tagħmillek ġid jew le, forsi tara x'tista' tieħu minnha. Però ħafna drabi, kif taf tajjeb inti, ħafna minnu trid timxi. U hija wkoll, eħe, grazzi anke għall-exercise, illi hu jgħinna nbattlu ċertu ħsibijiet, ċertu forsi uġigħ, ċertu forsi tbatija, li ssib anke ħafna politikanti mad-dinja kollha, illi minkejja li għandhom ġranet twal ta' ħajja ta' ġurnata, xorta jiddedikaw ħin għall-exercise. Mhux isibu ħin ta'. Għax dan mhux ħa tgħid ara għandi nofs siegħa free, jiena per eżempju l-President ħa nivvinta tal-Ġapan, tajjeb, għandi nofs siegħa free, ħa nagħmel l-exercise għax ma nafx x'ħanqbad nagħmel. Le. Jippjanawha. Konna naraw lil Barack Obama. Biex issir parti mir-rutina, mir-rutina tagħhom. Ekku, naraw lil Barack Obama, lil Michelle Obama, lil Putin per eżempju. Trump ma naħsibx, għax Trump għandu naqra żagħar. Ma nimmaġinahx jagħmel ħafna training. Imma. Birsienu forsi. Tajjeb, jiġifieri tgħid Barack Obama u Michelle Obama m'għandhomx jagħmlu biex jagħmlu l-exercise. Ma hi kwistjoni ta' karattru. F'liema sens? Il-kunfidenza? Il-kunfidenza, il-self-esteem, kollox, għax hija ħaġa ta' qatt mal-oħra, le? Jiena naħseb illi bħal kollox fil-ħajja tiret ċertu affarijiet anke fil-ġenetika. Però da bħal meta titgħallem issuq il-karozza. Inti ma tgħallimtx taf issuq il-karozza, tgħallimt skill, tgħallimt kif issuqha. Il-kunfidenza hija l-istess. Illi llum rabbejtha mod, illum trenjajtha, illum qlajt mingħand dik, smajt mingħand l-oħra, ħadt għalija, forsi żvugajt fl-ikel. L-għada ppruvajt xorta ħadt għalija ma ma żvugajtx fl-ikel. Il-pietà għadha mort niżvoga fi training flok fl-ikel. Huwa proċess. U ħa nerġa' ngħid, għall-grazzja t'Alla, l-exercise ħa jgħinek anke f'dan il-għadd. Illi l-ħsibijiet, tbattalhom fl-exercise flok ma tagħtix daqqa tgħid apponnen xi ħadd. Illi flok ma tiżvoga fl-ikel żvugajt fl-eżerċizzju. So on and so forth. Dawn l-affarijiet dejjem ħa jgħinuk matul il-ġurnata. Allura jekk xejn. U se jġagħluk tħossok aħjar. Bla dubju. Allura jekk xejn, l-exercise, apparti għad-dehra.

Il-kunfidenza fil-ħajja, kunfidenza li illi tgħinha mhux dik il-kunfidenza mbagħad illi. Illi ma tiġix mix-xejn, f'dan il-messaġġ għax. Ekku. Tajjeb illi ngħidu l-kunfidenza kemm hi importanti, imma kif ħa nibnuha? U tibniha billi dak li għandek tagħmel verament tagħmlu. Jekk huwa fil-każ tal-exercise, eħe, jiena ħa nippjana tliet darbiet erbgħa fil-ġimgħa u ħa mmur għall-exercise. Għax jekk ma nagħmilhiex, Naf li ħa taffettwali l-kunfidenza. Bħalma jekk wgħedt lit-tifel li ħa nieħdu xi mkien, jekk ma niħdux ħa taffettwali l-kunfidenza fija nnifsi wkoll. So on and so forth. Mateusz, grazzi ħafna talli kont miegħi. Ovvjament il-kumplament, aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, ser nieqfu issa għat-teleshopping, inħallukom issegwu t-teleshopping, niġu lura u jkollna issa magħna aktar tard lil Doctor Anne-Marie Mangion, l-Avukatessa, Magħha se nitkellmu dwar il-koabizzjoni. Ibqgħu magħna.